Jannata lafarraa lakkaawameen dhumu uumamni kiyaayoo biyya too Oromiyaa. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuhu akkam jirtan hordoftoota ummu seenaa bakka iid ayyaana irraa haftanii shawwaal irraa haftanii addaan banne dhiifama har'a sapiraayizii namni sheekaa namni guddaa wayii nu godhe Sapiraayizii poostan anaa seenaa haadha seenati. Iidaf nu ergameeyyuu iidarratti as hin geenne poosta argitanii miti. Sapiraayizii seena maal inni jette? Waan nuu kennamellee hin beeknu hin banne kun Dubaay. Dubaay irraa nu ergame abbaan nu erge booda isinitti himna. Eenyuun nu erge qoy isinii. Abbaan nu erge booda haga nu maqaa isinitti himnu eenyuun namni sapiraayizii kana nu erge. Koomentii jalatti tilmaama dhumarra isinitti himna waan nu ergame as keessa nyaata haa ta'u, uffata haa ta'u, daaba haa ta'u, silkii haa ta'u, caammaa haa ta'u hin beeynu walumaan banna ka. Kunoo walumaan banna bannu ala seena. Sapiraayizii guddaa Eh. guddaa fakkaata.
Walumaan banna guddaa fakkaata. Guddaa fakkaatanii? Seenaan dubbatu. Haati seenaa ati maal ni jette? Maal ni jette?

Maaman caamma jettee seenan silkii jedhe telefoona teemen. Laawwan baraa ja'a. Maal inni jedhe ayyee jedhe maal inni jedhe uffata akka keetii hayyee amma isin warri koomentii jalallee kennadha maa inni jettan namni nu erga hoo nama nu erge eenyu nu erge seena Dhiira moo durba?
dhiira durba nu erge Eh? Eenyu erge? Dafi. Banuu fi dafi.
Dubartii. Dubartii. Ati hoo?
Dubartii. Jaarrillee dubartii jedhani. Ati hoo? Ani booda na hima. Uffata aadaati moo? eh, Uffata kami? Ka uffata itti sun ati uffata ta'e uffata aadaati moo ka suuqirraa bitamu normaali? Uffata.
Aadaa. Seenaan uffata aadaati jette Jamiilaan kophee jette ani immoo tuu yoo abbaan erge waan naa bilbile maqaa beeka isin warri koomenti illee tilmaama
Bismillah, bismillah, bismillah. Mul'ate, mul'atu mul'ate. mul'ate Bara sikkiniidhaan furii. Siif deebi'aadha.

Kaa'umaa kiyyaati. Amati
uffata aadaa eessatti bada? Kokkii.
Uffata aadaa ee akka ta'e hin beeknu kun uffata aadaati. Booda ilaallee isinitti himna ka haadha seerati kun. Maasha Allah wacii baatii tokko narraa qannasa. Kiyyaa. Kaayi ofirraa kan itti godhatu. Obsi obsi obsi maal natti gootaa mee hin baasna baasi dura. Kaayi kaa kaayi kaayi kaayi.
Ayyee.
Kennaa namaa lafatti hin dhibin. Kiyyaa.
Akka kaayi.

Garuu kan amma malleen uffanne isaa beeksisuu fi qabna. Eegaan daawwattoota keenya kabajamoo akkuma argaa jirtan ijoolleen keenya Dubaay Sumayyaa fi Zeenabaan haati mana aman kaargoo uffata ijoollee haadha shaneeti ergan kun amma kan seen harkaa qabdu kun ka ijoollee haadha shaneeti kunooti uffata dhiirati kun amma kuno ijoollee lama sadihii sadii tokkotu hafaa kuno kootidha kuni kootiif surree ijoollee dhiirotaa sadiiti fi ka mucayyooti maasha allah tabaarakallah Eh, dhugaa rabbii dubbachuu yoo argitanii diizaayinii ijoollee akka waan dhaqanii mattarataniititti ilaaluma laalaniitiin irran taruu ittiin hir'atu kiyyas ka haadha seenas ka seenas ka haadha shanees ka ijoollee haadha shanees eh, maasha allah kun ka intalaati. intalaati ijoollee dhiiraa sadii fi intala amaan jechuu tasiifu kun immoo ka firooti jechuu firoo reediti qamisiin diiman tokko immoo ka haadha shaneeti maasha allah tabaarakallah kun callee callee aadati ijoollee keenna ijoollee dubaay isinitti haa tolu galatooma galata keessan akkana jennee ibsuu hin dandeenyu rabbi isin haa kabaju kabajamaa